بۆچی بەکارهێنانی دەرمانی قەڵەوی و لاوازکردنی جەستە بووەتە دیاردە؟ کێ بەرپرسە لە چاودێری و بەبازاڕکردنی ئەم دەرمانانە؟ بۆچی دەستکەوتنیان هێندە ئاسانە؟ ئایا بە کوالیتی کۆنترۆڵدا تێپەڕ دەبن؟ پێکهاتەکانیان چین و بەکارهێنانیان تا چەند زانستییە؟ ڕاستیەکەی پێکهاتەکەی کەسمان نازانین چییە لەبەر ئەوەی ئەمانە وەکو علبەکە کە لەسەر پاکەتەکە ئەنووسرێت مەسەن ئەگەر تۆ سەیریکەی نووسراوە ڤیتامینات یاخود هەنێ مادەیە کە بڵێن سوود بەخشە بەڵام ئایا تۆ نازانیت چکە بە کوالیتی کۆنتترۆڵە نەڕۆشتون نازانی ئایا بەڕاستی ئەمەی کە لەسەر ئەم لی بڵە نووسراوە پێکهاتەی دەرمانەکەش عەینەن شتە یاخود نا. یەکێک لە دوایین قوربانییەکانی ئەم دەرمانانە کچێکی لاو بوو کە بەهۆی زیانە لاوکیەکانی بەکارهێنانی ئەم دەرمانانەوە کە بە ئۆنلاین دەفرۆشرێن گیانی لەدەستدا. لە ئێستادا زۆرێک لە گەنجان و بە تایبەت کچان کاتێک وێنەی مۆدێل و کەسایەتە بەناوبانگەکان دەبینن کە بە تەواوی فۆتۆشۆپ و فلتەر کراوە، باوەڕیان بە خۆیان کەم دەبێتەوە و پەنادەبەنە بەر بەکارهێنانی ئەم دەرمانە ئۆنڵاینانە تا بگەن بەو پێوەرانە، هەندێک جاریش زۆرتر دەڕۆن لەوە و خۆیان دەخەنە ژێر باری چەنەها نەشتەرگەری جوانکاری، هەوڵدان بۆ گەیشتن بەم پێوەرە ناحەقیقیانە پەستانێکی دەروونی زۆر دروست دەکات لای کچان و هەندێک کات تووشی نەخۆشیێکی دەروونیان دەکات کە چیتر ئاسوودە نابن لە جەستە و پێستی خۆیان. کاریگەریە لاوەکیەکانی ئەم دەرمانانە چین؟ وەکو ئەوەی کە من بینیومە مەسەن لە هەنێک بۆ نمونە ئەوانەی کێش دابەزان کە بەکاری هێنن لە پڕێکا کێشێکی زۆر زۆریان پێدا ئابەزێنێ ئەمە زیاتر ئەم کێشە زیاتر لە ئاوە دوایەوە سیرەکەی کەسەکە دوو ئەوەنە کێشی زیا ئەکاتەوە یەکەم هەروەها هەندێک کات مەسەن ناڕێکی لە لێیانی دڵان دروستە بێ ئەما ئەمانی بۆ کێش دابەزان بەکارە هێنرێ چونکە ڕەنگە هەنێ ماددەی تیا بێ کە سو حرق زیا ئەکا بەڵام بە ڕێژەیەکی ئەوەنە زۆر بە کار هاتبێ لەو ماددەیە بۆی تەئسیرەکەی سەریع بێ کە ڕێگە پێیراو نیە لە طب بۆیە سەیرەکی کەسەکە دەمی وشکە بێ مەسەن دڵ لێیانی دڵی زۆر زۆر زۆر سەریع ئەبێت هەندێ کات تەئسیرەکاتە سەر گورچیلە هەندێ کات تەئسیرەکاتە سەر کۆئەندامەکانی تری لەش کاریگەری سۆشیال میدیا و قسەی خەڵکی و دەرکەوتنی هەندێک کەسایەتی و ئاسان دەستکەوتنی ئەم دەرمانانە لە ڕێ ئۆنلاینەوە هۆکارن بۆ بەدیاردەبوونی بەکارهێنانیان لەلایەن گەنجانەوە ئایا بەکارهێنانی ئەم دەرمانانە هیچ کاریگەریەکی دەروونیان هەیە؟ یەکەم شت کە لای من موهیمە ئەمە زۆر تەئسیری هەیە لەسەریان ناحیە دەروونیەکەیە مەسەن کەسەکە لە پڕێکا خۆیە بینێ دەموچاوێکی خڕی هینی بۆ دروست بوە لە پڕێکا کە فشە بێتەوە ئەو کەسە ناحیە دەروونەکەی زۆر زۆر تێگەچێ ینی وازانێ کە زۆر زۆر ناشرین بوە وازانێ زۆر ناتەبیعی بوە. کێن ئەو کەسانەی زیاتر ئەم دەرمانانە بەکاردەهێنن؟ ڕاستە کێ ئەوەی کە من ئەیبینم لە هەموو تەمەنێک هەمانە ئەوو لە کوڕ و کچیش هەمانە یانی لە ئافرەت و لە پیاویش هەمانە بەڵام ئەوی کە من هەستەکەم زیاترە لە ئافرەتا زیاترە ئەوش لەبەرەوەی خۆ دەزانین زەختی دەوروبەر لەسەر ئافرەت زیاترە مەسەلەن سەیرەکە یەکێک لە خێزانەکی گاڵتەی پێکا کە جسمی وایە یان مێردەکەی گاڵتەی پێکا یان زیاتر هەستەکەم حەساسترن بە مەسەلەی جیسم و هەڵکەوتەی جیسمیان. ڕێگای دروست بۆ گۆڕینی کێشی جەستە چیە؟ یەکەم شت کە ئەبێ دەسی پێ بکا ئیرادەی خۆیەتی ئەمە لەگەڵ خۆیا دانیشێ کە بۆ نمونە بۆچی ئەم کێشەی خۆی بە دڵ نیە ئا ئەمە کاریگەرە نەرێنێکانی چیە لە سەری و بۆچی حەزەکا باشتر بێ بۆی بۆچی حەزەکا جیسمی جوانتر بێ قەڵەوتر بێ یان زەعیفتر بێ بۆ نمونە لە ئیرادەی خۆیەوە کەسەکە دەست پێ ئەکا ئینجا دوایی ئەبێ لە یەکێکی پسپۆر لە بوارەکە مەعلومات وەرگرێ لەبەر ئەوەی کە ئەبێ من هەنێ کات هەیە نەخۆشەکە زیاتر لە نیو سعات قسەی لەگەڵاکەم بەس بۆی قەنەعەتی پێ بکەم کە ئەو دەرمانانە بەکار نهێنێ یعنی لەبەر ئەوە یعنی ئەبێ بەڕاستی ڕێگە زانستیەکەی پیشان بی و ئەبێ یەکسەر ئەو شتەی لە مێشکا دروست بێ کە تۆ نابێ ئەم ڕێگەی کە گرتوتە ناتوانی بە سەریعی بەدەست بی بەدەستی بهێنی ئەگەر تۆ بتەوێ بە شتێکی بە ڕێگەیەکی زانستیا بڕۆی پێش بەکارهێنانی هەر دەرمانێک لەبەر سەلامەتی تەندروستیت دڵنیا بەرەوە کە دەرمانەکە بە وردبینی کوالیتی کۆنتترۆلدا تێپەڕیوە.